җилкәләребезгә төшкән бәлаләргә, сынауларга күркәм чыдамлыкларыбыз, сабырлыкларыбыз булса иде. Рәҗәб айларының мөбарәк көннәрен зурлап хөрмәтле абыйларыбыз, апаларыбыз, дин кардәшләребез ерак араларны якынайтып, бергә булып, бердәм булып шушы саваплы, Гыйбрәтле, хәерле булган чараларда бергәләшеп Бөек Раббыбызның кунаклары булып утырганда, һәрбарчаларыбызның ихлас күңелләребездән чыккан салават-шәрифләребезне, сәламләребезне, хәер-догаларыбызны Бөек Раббыбыз кабул итеп, ошбу галәмнәргә рәхмәт өчен җибәрелгән, барчаларыбызга да күркәм үрнәк булган Раббыбызның хак Рәсүле Хәбибе Пәйгамбәребез Мухәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәзрәтләренә, аның Әһел бәйтенә, сәхабәләренә, янә аларга иярүчеләргә үзе ирештерсә иде. Хөрмәтле Илнар әфәнде, хөрмәтле Рәдиф хәзрәт, мөхтәрәм Шамил хәзрәт, хөрмәтле абыйларыбыз, апаларыбыз, кардәшләребез, Изге Рәҗәб айларының мөбарәк мизгелләрендә барчаларыгызны да динебезнең күркәм сәламе белән сезне сәламләргә телим, Әссәләмү аләйкүм вә рахмәтуллаһи тәгалә вә бәрәкәтүһ. Ил көннәребезгә Раббыбыз тынычлык бирсә иде, я Раббым. Бәхәсләшсәк тә, бәхәсләшмәсәк тә, газиз кардәшләрем, милади ел белән, исәбе белән Ике мең дә егерме бишенче елга аяк бастык, кердек. Документларны да бит милади белән язабыз. Укуларга да, эшкә дә, җәдвәлләребез дә, календарьлар да шушы милади елы белән бит инде. Теләсәк тә, теләмәсәк тә, Яңа елга аяк бастык, Раббым, Шушы яңа елларыбызны Аллаһ хәерле кылып шушы елларда я Рабби сугышлардан, дошманнардан Аллаһы Тәгалә арындырып Раббым тынычлыкка ирешергә һәр барчаларыбызга да насыйп итеп егетләребезгә дә исән имин әти әниләренә гаиләләренә кайтырга Аллаһы Тәгалә насыйп итсә иде я Рабби.

Әй Раббым! Рәҗәб белән Шәгъбан аеның бәрәкәтенә һәм Рамазан шәриф аен күрү бәхетенә ирештерсәң иде, дип дога кылган. Рәҗәб аенда. 31 нче декабрьдә кояш баю белән Рәҗәб аена аяк бастык. Алла шушы айларны хәерле кылып, изге гамәл белән Раббым шушы айларыбызны бизәп, Раббыбызның рәхмәтенә, Аның ризалыгына барчаларыбыз да ирешә алсак иде. Адәм баласының тормышы гаҗәеп. Һәрберебез Матур яшәргә омтыла. Безнең табигатебездә. Матур киенәсебез килә. Матур ашыйсыбыз килә. Тәмле ашыйсыбыз килә. Матур машиналарда йөрергә телибез. Матур йортларда яшәргә омтылабыз. Һәм үзебезнең тормышыбызны җайлау нияте белән, җиңеллек белән Үзебезнең тормышыбызны шушы матурлыкка ирештерергә алып барырга телибез. Җиңеллек белән. Акыл өйрәтүчеләр дә хәзер күбәйде. Телевизорны да ачып булмый. Кесә телефонын чыгарсаң, нинди генә сайтларга кермә, нинди генә нәрсәләрне карама, акыл өйрәтәләр блогерларда дөрес итеп яшәргә, матур итеп яшәргә, Ничек итеп дәрәҗәгә ирешергә була, ничек итеп вакытны файдаланырга була, ничек итеп үзеңне шушы дөньяда табырга була, дип белсәләр дә, белмәсәләр дә безгә акыл өйрәтәләр. Вакыт белән идара итү, акчаларны сарыф итмәү, саклау янәсе, Бер блогер икенче блогерның тормышын, яшәешен күрә дә кара, бигрәк тә матур яши бит бу, дип белсә дә, белмәсә дә, ул да шуңа керешеп китә. Ә без, хәйран калып, мөкиббән китеп, авызларыбызны ачып, тегендә, телефонда булган нәрсәләргә карап, гаҗәпләнеп, өйрәнмәкче булабыз инде.

Чиста, пакь булган ризыкка һәм үзең тарафыңнан кабул була торган изге гамәлгә ирешергә насыйп ит, дип дога кылган, әй мөселманнар! Максат. Иртәгесен йокысыннан торабыз, нишибез авылларда? Әтиләребез, әниләребез, ял көннәрендә балалары шәһәрдән кайткан балалары йоклап ятканда тукта әле дип әтиләребез тиз генә абзарларга, сарайларга чыгып китәләр дә хайван астын карыйлар. Чистарталар. Әниләребез тиз генә сыер савалар, тукта әле, балакаем, тукта әле, кызым, улым, җылы сөт белән чәй эчсен, һәм башка, һәм башка ниятләр. Иртәгесен торабыз бит. Кояш чыкканчы, әй абыйларыбыз, апаларыбыз авылларда, шәһәрнекеләр йоклап ятса да, авыл халкы йокламый бит. Балаларын карга кирәк. Балаларның күңелен күрергә кирәк. Балаларым кайтты бит шушы Яңа ел каникулларына, ялларына, өйгә, авылга. План корасыз бит. Тукта әле, дип, әниләребез бүген балама, баламны сөендерү нияте белән нинди ризык хәстәрлим әле дип план корасыз бит, әниләребез, әтиләребез дә мунча җагыргамы, башкасын эшләргәме дип, янә шулай ук план коралар. Бер көнгә. Пигамбәребез салләллаһу аләйһи вә сәлләм хәзрәтләре дә, Көнебез бәрәкәтле, уңышлы, хәерле үтсен өчен дип, менә шушы доганы кылырга кушкан бит инде. Максат куерга кушкан. Әйе, ислам динендә кояш баю белән яңа көн килсә, безнең тормышыбыз бит ахшам намазы белән башланмый. Ахшам намазыннан соң ястүне укыйбыз да йокларга ятабыз, иртәнге намазга торабыз. Кояш, таң вакыты белән бит безнең тормышыбыз башлана. Без уянабыз. Менә без уянгачтын без нишлибез соң? Пигамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлам өйрәткән. Иң әүвәл торгач, Раббыңны зикер ит. Раббыңны бердәнбер кодрәт бөек илаһ икәнлеген исеңә төшер. Вакыт белән идара итүче, синең язмышың белән идара итүче бердәнбер хуҗа, Рабб, Аллаһ, Раббул-Иззә, син түгел, мин түгел, гәрчә кайберәүләр, Аллаһы Тәгалә миңа моны төшермәде бит, күктән төшереп бирмәде бит, үзем укыдым, үзем ару-талуны белмичән эшләдем, үзем булдырдым, танышларым, белешләрем аркылы дип Гәрчә берәүләр гарьләнеп, тәкәбберләнеп йөрсәләр дә, мин үз-үземнем тормышыма хуҗа дип йөрсәләр дә, бер кеше дә үзенең тормышына хуҗа түгел, абый-апаларыбыз, кардәшләребез хуҗа булмаганлыкны каян күрәбез? Картайгач, яшәреп булмый бит. Врачларга безнең хатыннарыбыз җөрсәләр дә, анда ботокслар кадатырга, нитәргә, әйеме, иреннәрен ясатырга, маңгайдагы сырларын уколлар белән бетерергә йөриләр дә, әмма барыбер вакыт дигән нәрсә үзенекен ала бит ул. Яшәреп тә булмый. Куркыныч авыр килс, авыр бер сырхау килсә, анардан да котылып булмый бит. Табибларга чабабыз. Шуннан бит инде без, мәхлуклар, үз-үзебезнең тормышыбызга хуҗа булмаганлыгыбызны күрә алабыз барыбыз да. Менә мөселман да. Пигамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм хәзрәтләренә карап, аның тормышына карап, иртәгесен уянгач, мин мин түгел, Ә шушы галәмне юктан бар кылучы Раббым Син генә, бердәнбер. Син вакыт белән идара итүче. Син минем язмышым белән идара итүче, дип, бөек Раббыбызны искә алырга Расулулла салләллаһу аләйһи вә сәлләм үз тормышы, үзенең шушы яшәеше белән безгә күрсәтә, үрнәк булып безгә җиткерә. Өч төрле нәрсә. Һәрбер мөселман иртәгесен йокысыннан уянгач, көненә план корырга тиеш. Беренчесе пигамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм нинди дога кылды? Файдалы белемгә шушы көндә ирешергә насыйп ит ди. Икенчесе чиста пак ризык. Өченчесе, Раббыбыз тарафыннан кабул була торган изге гамәл кылу мөмкинлеге. Менә бүген без үземнем шоферым белән килгәндә беренче мәртәбә шушы авылга килдек. Гәрчә Рәдиф хәзрәткә ни күп бик күп мәртәбә килсәк тә, Кукмарага да, Мәчкәрәгә дә, әйме, ләкин шушы авылга беренче мәртәбә килдек. Хәзер үземнем шоферымнан сорыйм, Ничек бар, дөрес барабыз, соң әйтәм, дөрес, дөрес барабызмы соң, дөрес барабыз, ди. Каян беләсең, әйтәм, дөрес барганны? Бит геолокацияне хәзрәт кичә җибәрде, ди, шуны карап, геолокациягә карап, кардәшләрем менә шушында адашмыйча, әле юлда да кайда мәсҗид бар, кайда анда заправка бар, дип, шуларны белеп, күреп, курыкмыйча, тынычлыкта, иминлектә менә шушы авылга, Әсәнелга авылына килеп җиттек. Менә шушы пигамбәребезнең догасы да ул геолокация безгә шушы юлны күрсәтә торган бер нәрсә булып тора да инде газиз кардәшләрем, әгәр дә шушы көнгә без шушы планны корсак көнебез хәерле, бәрәкәтле, уңышлы узачак беизниллаһи тәгалә. Беренче дога, файдалы белем диде Расулулла. Гаҗәеп сүзе. Гаҗәеп сүзе пигамбәребезнең Аллаһны искә алып иртәгесен ул я Рабби файдалы белемгә ирешергә насыйп ит димәк файдалы белем булгач файдасыз белем дә бар. Зыянлы белем бар. Зыянсыз белем бар. Файдалы белем бар. Кардәшләрем, Пигамбәребез салләллаһу аләйһи вә сәлләм күпчелек догаларында, Әй Аллаһым, файдалы белемгә, файдасыз белемнән ерак кыл, файдалы белемгә ирешергә насыйп ит, дип дога кыла торган булган. Аллаһының Рәсүле, Белем кирәк.

Һәрбер мөслимә ханымга Аллаһы Тәгалә бишектән алып ләхеткә иңгәнчегә кадәр белем алуны әмер итте, фарыз кылды дигән сүзе әмер итте, ди. Без барыбыз да бу дөньяда укучылар, без барыбыз да бу дөньяда студентлар. Без барыбыз да бу дөньяда шәкертләр газиз кардәшләрем, ничә яшьтә булуыбызга карамастан. Әмма тормышыбызны хәерле булуын теләсәк кечкенәдән үк, яшьтән үк белемгә омтылырга тиешлебез үзебез дә һәм менә сез дә абый, апаларыбыз, Балаларыгызны белемле булуын теләп, ару-талуны белмичә шушы авылларда хайваннар үстерәсез, сыерларын, бозауларын үстерәсез, тукта әле, кирәге чыгыр, баламны укытасым бар бит, дип, әтиләребез дә аруны-талуны белмичә, өчешәр-дүтешәр сыерлар, үгезләр, бозаулар алып, сарыклар асрап, казларын да тотып, Нәрсә өчен? Балам укысын, тегендә, шәһәрдә, кеше булсын дип сез дә тырышасыз бит. Ни өчен? Кеше булсын, үзенең урынын тапсын балам дип. Хәерле белемгә ирешсәләр иде. Иң хәерле белем нәрсә? Әлбәттә, Аллаһының китабы. Әлбәттә, пигамбәребезнең сөннәте, әлбәттә, Аллаһ Раббыбызның дине. Ләкин аның белән чикләнми ислам дине. Әл-Уламәә вәрәсәтул әнбия, Галимнәр, белем ияләре пәйгамбәрләрнең варисларыдыр дип әйтелә динебездә. Математиканы да белсен ул, геометрияне дә белсен ул, икътисадны да белсен ул, Кытайга барып булса да белем алсыннар, дип пигамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм ундүрт гасыр элек Кытайны искә алган, ә хәзер нәрсә, бөтен дөньяны Кытай баскан, газиз кардәшләрем. Бөтен дөньяны, бигрәк тә безнең илебезне, аларның машиналарына хәзер утырып йөрибез. Аларның техникаларын кулланабыз. Бөтен дөньяны хәзер Кытай басты. Шул вакытта ук Расул Акрам саллаллаху алейхи вә сәлләм Кытайга барып булса да белем алыгыз ди. Элеккеге вакытларда бөек ислам халифәте булганда Ауропада аларның балалары ваба авыруларыннан, чума авыруларыннан үлеп ятканда аларның яшьләре ислам дәүләтенә килеп мөселманнардан шул ук химияне, шул ук физиканы, геометрияне өйрәнә иделәр. географияне өйрәнә иделәр. Борынгы грек фәйләсофларының сүзләрен, гарәп телен өйрәнеп алардан өйрәнә иделәр, мөселманнардан. Ә хәзер бөтен мөселманнардан бөтен дөнья көлә. Артка тәгәри башладык. Белемгә омтылу юк. Динебезне дөрес аңламыйбыз. Бит бу дөньяны да, ахирәт тормышын да бертигез алып барганда гына Аллаһ Раббыбыз дәрәҗәбезне күтәрә. Менә бүген Илнар әфәнде, әлхәмдүлилләһ, Алла рәхмәте яусын. Әле менә Рәдиф хәзрәтебез дә салам кыстырды, Аллаһ разый булсын. Кыстырмыйчан хәле юк, чөнки чыннан да булыша. Кайчан сез миңа бер ай элекме, ике ай элекме шалтыраткан идегез? Ике ай элек. Илнар әфәнде миңа шалтыратып, шушы авылга кайтарырга теләде. Сезнең яныгызга вәгазьләү өчен, нәсихәт кылу өчен. Аннан соң да борчылып йөрде, кайталар микән, юк микән инде дип, Казаннан дип. Тырышлык күрсәтә Илнар. Менә шушы Илнар әфәнде, ул бит дин кешесе түгел, ул мәдрәсәдә бит, мәдрәсәдә укымаган, дөньяви кеше. Әмма менә анардан, шушы кешедән динебезгә, милләтебезгә, өммәтебезгә, безгә караганда файдасы күбрәк. Аның файдасы күбрәк. Дөньяви белем әһле, әлхәмдулилла, мәҗитләрегезне торгызырга да ярдәм итә, планга да кертергә ярдәм итә. Авылларында карый саклый, әлхәмдулилла. Менә бүген гомрәндә сезгә уйната. Алла сездән разый булсын, Илнар әфәнде. Сездән файда күп. Ләкин шушы дәрәҗәгә ирешү өчен Коръән белән генә утырып булмый бит. Кирәк Коръәнне өйрәнергә сүз юк. Гыйбадәтне белергә кирәк сүз юк. Ләкин дөньявыны да Мәккәдә укыганда бер кардәшем бар иде шунда. Бергә укыдык. Кайтып китте ул аннан соң укый алмады. Һәм бу былай ди. Беләсеңме ди, мин ди үзебезгә кайткачтын тора бара судья дәрәҗәсенә ирешү минем мөмкинлегем бар. Эй, мәйтәм, субханалла, әле без Мәккәдә укыйбыз, мәгәһәттә тегендә. Шуннан итек, эй, мәйтәм, кара, субханалла, мәйтәм, нинди хәзер син теге дәрәҗәле буласың бит инде. Бик әйбәт судья да булсаң, мәйтәм, безнең анда Казаныбызда, мәйтәм. Юк, ди, бармыйм, ди, нишләп, мәйтәм, бармыйсың? Куркам, ди, мәйтәм, нәрсәдән куркасың? Әгәр дә мин хәзер и судья булып китсәм, ди, мин бит анда и Аллаһның шәригате белән Хөкем кыла алмыйм кешеләргә, ди, ә мин гөнаһка батырга теләмим, ди. Ваз кичте. Булырга теләмәде. Ни өчен курыкты? Ярармы әйтәм? Хәзер син куркасың. Менә бу кеше укытучы булырга курка. Теге кеше хәзер анда нидеп хастаханәдә табиб булып эшләргә курка, анда чөнки спиртлар белән кулланырга кирәк.

Юк. Балаларын терләтә күмеп куя торган, зинага баткан, хәмер эчкән, җуынмаган, фахишәлектә булган, фахишлек кылган кабахәт халыкларга килде Аллаһының Рәсүле салләллаһу аләйһи вә сәлам бер шәмнең нуры булып, иманлы җәмгыятькә килмәде һәм ул егерме өч ел буе Балаларын терләтә күмеп куючыларны, зинага баткан хәмер эчеп исерекләрне хак юлга, бер кеше 23 ел дәвамында аларны дәгъват кылып чакырып, аларны иң әхлакый, әдәпле халыкларның дәрәҗәләренә күтәрде. Шуңа күрә динебезне дөрес аңласак иде, без дә мөселманнар. Әгәр дә без үзебезнең яшәешебезне яхшы якка үзгәртергә теләсәк, пигамбәребез әйткәнчә, әй Раббым, файдалы белемгә ирешергә насыйп ит, дип тырышлык күрсәтә-күрсәтә, үзебез дә, балаларыбыз да гыйлемгә омтылырга тиешлеләр. Ни өчен? Яхшылык белән яманлыкны аера белү өчен. Нәрсә ярый, нәрсә ярамый. Нәрсә белән гаиләңне тәэмин итә аласың, нәрсә белән тәэмин итәргә ярамый, зыяны, зарары нәрсәдән була? Үзебезнең тирә-юнь мохитне аңлау өчен гыйлем кирәк. Астрономиядә астрономиядә өйрән. Әмма җүнсез белемнәр күбәйде хәзер. Берәүләр урларга өйрәтә, Икенчеләр анда йолдызнамәләргә өйрәтә, хәзер телевизорларны ача торган түгел, һәрбер нәрсәдә җин сихерче белән күрәзәче. Әмма халык кайда? Белемгә омтылмый, дингә омтылмый, әмма менә шушы күрәзәчеләр турында төшерелгән фильмнарга ябышалар да, мөкиббән китеп кара моны, вилканы болай чәнечкене куерга ярамый икән, аякиемне тегеләй куерга ярамый икән дип, мөкиббән китеп тегеләргә Тегеләрне карап, шуңа ышанып яталар. Хәтта, мин бу нәрсәгә ышанмыйм, дип әйтүче дә иртәгесен йокысыннан торып, телевизорын кабыза да, манзара тапшыруыннан, хәерле иртә тапшыруларыннан, тукта әле, бүген йолдызнамәләр миңа бүген нәрсә фаразлый микән, дип, шуңа шуны тыңлап, көтеп утыра инде адәм баласы. Ә кая дин, кайда белем? Ислам дине ике дөньяны, дөнья белән ахирәтне бертигез алып барырга безне чакыра, газиз кардәшләрем. Исламга килдем дә мин намазлык өстендә генә утырам дигән сүз түгел, кәсеп итү, эшләү ул шулай ук гыйбадәт. Динебез шуңа өйрәтә. Әмма вакыт җиттеме, Раббыңны шәргый өлешен дә үтә, намазыңны укы, изгелегеңне кыл. Беренчесе, Файдалы белем. Абый-апаларыбыз, менә сез шушы авылларда, әти-әниләребез, дәүәти-дәваниләрегез, һәрберегез балаларыгызны, оныкларыгызны кайгыртасыз, кайгыртыгыз. Карагыз, тикшерегез, кем белән аралаша, кем белән йөри, шәһәрләрдә укыйлармы? Чөнки сез бит тырышлык күрсәтә, күрсәтә, ару-талны белмичә, җәен, кышын, көзен, язын. Абзарлар да, сарайлар да хайваннарыгызны аларның киләчәге хәерле булсын дип үстерәсез, карыйсыз бит. Балаларыгызны да онытмагыз, күзәтегез. Әти-әниләребез карап торганда, күзәтеп торганда, балалар, иншаалла, туры юлдан барачак. Ә туры юлдан тайпылу шәһәрләрдә бик җиңел, бик тиз. Аллаһы Тәгалә шунардан үзебезне дә, балаларыбызны да саклап, балаларыбыз хидәятле булып Раббым Безнең, сезнең картаймыш көннәрегездә балаларыгыз сезнең алтын баганаларыгыз булса иде, я Рабби. Әмма аның өчен кечкенәдән үк тәрбияләргә, укытырга, укырга аларны, чакырырга, өндәргә һәм үзегезгә дә тырышлык күрсәтергә кирәк. Икенчесе пигамбәребезнең догасы, Вә ризкан тайибә, чиста, пакь ризыкка ирешергә шушы көндә насыйп ит, дип, пигамбәребез дога кылган. Чиста, пакь ризык? Юк. Бисмиллаһи Аллаһу әкбәр белән чалынган бозау гына, үгез генә түгел. Бисмиллаһи Аллаһу әкбәр белән чалынган каз белән тавык кына, үрдәк кенә түгел. Хәләл

Әй иман китерүчеләр! Аллаһ Раббыбыз кешеләргә өндәшми. Мәгәр Коръәни Кәримдә Аллаһы Тәгалә бөтен кешегә өндәшкәндә я әйюһаннәс әй кешеләр ди. Әмма шушы очракта я әйюһәлләзина аману әй иман китерүчеләр сез Аллаһының барлыгына, берлегенә инанучылар. Без биргән ризыклардан чиста, пакь ризыклардан ашагыз. Без сезгә биргән пакь ризыкны, малны кулланыгыз һәм Раббыгызга, Аллаһы Тәгаләгә шөкранә кылыгыз, канәгать булыгыз, әгәр дә сез Аңа гыйбадәт кылучылардан булсагыз, дип Аллаһ Раббыбыз әйтте. Хәләл кәсеп, хәләл ризык туплау, хәләл мал туплау, куллану, иманыбызның күрсәткече газиз дин кардәшләрем. Элеккеге вакытларда, бигрәк тә 90 нчы еллар азагында, бер нәрсә булмаганда, безнең дәвә ниләребез, дәвә тиләребез кибетләрдән алган акарачкаларны, Өстәлләргә салып, пычак күтәреп, өч мәртәбә бисмилла белән сыза иделәр, тукта, хәләл булсын инде дип. Үзләрен тынычландырганнар, гәрчә алай ярамаса да. Хәзерге вакытта да динне белмәүчеләр арасында шундый сүзләр ишетергә мөмкин. Кара әле, бу мөселманнар шул дәрәҗәгә җиттеләр, хәтта хәзер йомыркага да хәләл дип яза башлаганнар бит, дип берәүләре мыскыл итеп көлә. Икенчеләре аңламыйчан көлә, өченчеләре хәйран кала да дәшми кала, дүртенчеләре йомырка хәрам була ала микән дип үк әйтеп куя. Кардәшләрем була ала икән шул. Ризыкка карый. Нәрсә белән ул үстерелгән шушы тавык? Нинди ризык ашаган ул тавык? Әй, кардәшләрем, Ни өчен Аллаһ Раббул-Иззә хәләл ризыкка безгә омтылырга куша? Беренчедән, менә сез абыйларыбыз, апаларыбыз шунда җыелышып утырасыз, ә бит күбегез, үзегезме, туганнарыгызмы, шәһәрдә урнашкан теге онкодиспансерда булганыгыз юкмыни? Бит күбебез шунда булганыбыз бар. Мин дә җөрдем, җиде елга якын мин анда җөрдем. Хәзер дә дәвам итәм йөрүемне. Онкодиспансерга. Менә шунда баргач, беренче елларда өлкән яшьтәгеләр, урта яшьтәгеләр басып торалар иде, табибларга керү өчен кабинетларына. Чиратта, ә хәзер кемнәр? Яшьләр, яшүсмерләр, урта яшьтәгеләр. Хәйран калып чиратта басып торганда карап торасың, инде берсе елап чыга, берсе сөенеп чыга, берсе башын иеп чыга. Яман шеш авыруы. Биниһая артты бит. Табиб белән шунда хирург белән сөйләшеп утырганда мәйтәм, әле узган елны 24 нче елда нәрсә булды соң мәйтәм? Хәзрәт, үзебез шаккатабыз инде. Моның кадәр поток булганы юк иде әле, дип миңа шунда танылган хирург сөйләп утыра. Мин аның янәшәсендә утырганда, иң кимендә сөйләшеп утырганда җиде кеше! Әле җиде кеше аның кесә телефонына шалтыратып, үземе, танышы өченме, туганы өченме сорап, килеп китик әле сезнең яныгызга, ди. Ни өчен? Ашаган ризыкларыбыз нинди? Эчкән суларыбыз нинди? Сулаган һаваларыбыз нинди? Чиста, пакь ризык ашагыз дип Алла Коръәндә әмер итте, ни өчен? Безнең хамар харам булган ашаган ризыктан Аллаһка зыян да, зарар да юк, әмма безгә зарар килә. Син нәрсә ашыйсың, синдә шул булачак бит инде. Әй абый, апаларыбыз, тукта әле, бәрәңгеләребез әйбәт булса иде дип, җәйләрен, Билләребезне турайтмыйча намазга без баса алмыйбыз, намазга безнең билләребез авырта, аягыбыз сызлый. Ә җәй буе, тукта әле, бәрәңге алыйк әле дип, кәкерәеп бөгелеш, бөгеп андайын бөгелешеп, агу сибеп йөрибез бит, теге нәрсәләрне җыябыз, агу сибәбез. Ул агу кая китсен инде? Гәрчә юкка чыга дип әйтсәләр дә китми, барыбер сеңдерә бит ул бәрәңге. Уколлар, антибиотиклар кадый кадый анда хайваннарга. Уколлар, антибиотиклар кадый кадый ул тавыкларга, ул үрдәкләргә. Әй мак сөенешә сөенешә әби бабайларыбыз шәһәрләрдә анда шундый теге арзан кибетләр хәзер барлыкка килде. Шунда чабалар мескенкәйләрем, арзан арзан үрдәкләрне алалар. Ул бит үрдәкне тиз генә үстереп булмый. Ни өчен ул арзан соң? Чөнки җыен агулар белән үстерелгән бит инде ул. Ә ул агу бер кая да китми. Пешереп ашый, пешереп ашыйсың да, синең җәсәдеңә, синең карныңа керә бит. Ә пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм әйткән, аш казаныгыз сезнең бөтен авыруларны туплый торган урындыр дигән. Сәламәт булырга теләсәгез, беренчедән, Чистапак ризык ашагыз. Икенчедән, ашказаныгызны өчтән бер өлешен су, өчтән бер өлешен һава, өчтән бер өлешен ризык белән тутырыгыз, дигән. Бугазыгыздан чыкканчы ашагыз, дип әйтмәде бит Расулулла. Сәламәт булырсыз шул вакытта, диде. Игътибарлы булсак. Шуңа күрә абый-апаларыбыз, муллаларның капризы түгел ул. Хәләл ризык, хәләл йомырка. Ә бу Бөек Раббыбызның әмере безгә сәламәт булуыбыз өчен. Шәһәрләрдә хлорлы сулар! Әгәр дә бер егерме ел элек әйтсәләр иде безгә, шушы ниләр нитеп суларны сатып алып эчәчәксез дип, син нәрсә, диванамы әллә дип әйткән булыр идек. Ә хәзер гадәти күренеш. Биш литр, ун литр, егермешәр литр шәһәрдә яшәүчеләр суларны сатып алалар. Ярый әле сездә, Аллага шөкер, монда чишмәләр бар. Әмма ун елдан ул чишмәләр белән нәрсә булыр микән? Эчерлек булыр микән? Чөнки адәм баласы үзенең тормышын җиңеләйтәм дип сулаган хавасын агулый бит. Эчкән суын агулый, аны ашаткан җирен агулый. Кызганыч, әгәр дә адәм баласы акылга килеп, шушы пигамбәребез һәм Аллаһ Раббыбызның әйткән әмерләрен күңеленә сеңдермәсә, үти башламаса, Алла сакласын, ул харам булган нәрсә, ә харам нәрсә ул харам ризык дигән сүз? Кешенең җәсәденә, тәненә зыян китерә торган ризык. Әй, муллалар үзләре дә әле коммунизм чорына кадәр шушы чынякка салып аракы эчкәннәр, муллалар тегеләй җөргәннәр дип. Әйе, бар шундыйлар, үзләрен тынычландыру нияте белән муллалардан гаеп табучы. Муллалар үзе өчен җавап бирәлчәкләр. Пигамбәребез дә әйткән, иң күп кыямәт көнендә җәһәннәмдә утын буларак гадел булмаган имамнар булыр дип әйтте, ул аны безгә 14 гасыр элек белгертте. Без һәрберебез үзебез өчен җавап бирә. Әмма муллалар да әле салып эчкәннәр, безнең никахыбызда да әле тегел итеп тегендә ишек нигенә кереп анда яшеренеп салганнар дип сөйләнсәләр дә. Шул салучы имам да, теге сөйләүчесе дә, шул эчүчесе дә барыбыз да үзебез өчен җавап бирәчәкбез. Газиз кардәшләрем, ашаган ризыкларыбызга игътибарлы булсак иде. Беренчедән, ашаган ризык тәнебезгә кереп, безгә шушы харам булса, тыелган булса, зыян салса, яман шеш авырулармы, ул безгә зыян китерә. Икенче яктан, әгәр берәү хәләл кәсебе дөрес бул, ягъни кәсебе дөрес булмаса, кешенең өлешенә кереп, ятимнәрнең малын алып, кешенең күз яшен чыгарып, мал үзенә җәлеп итсә, тупласа һәм шул малны, Җүнсез юллар белән туплаган малны гаиләсенә алып кайтып, хатынына, балаларына тапшырып, шуның белән тәрбияләсә, ул, нигездә, тынычлык булачакмы? Кешенең рәнҗеше алынып, җыелган мал өйгә кайтып, шуны балаларыбыз кулланса. Балаларыбызга зыян килмимени? Килә. Шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм файдалы белемгә ирешкәннән соң Раббым хәерле пакь ризыкка ирешергә насыйп ит дип әйтү догасы ул ашауга гына кагылмый, хәләл кәсепкә дә кагыла. Хәләл мал белән гаиләңне тәэмин ит. Хәләл мал белән үзеңнең хатыныңны, балаларыңны ризыкландыр, киендер, тәртип, тынычлык, иминлек булыр. Әгәр дә харам юл белән туплыйсың икән, дуңгыз сатып, хәмер эчемлекләр белән алдалап, урлап, башка нәрсәләр белән, әйе, беренче яхшы булыр. Өстен булыр, ләкин тынычлык тиз арада нигездән китәчәк, хәсрәт бәла киләчәк, җүнсез балалар барлыкка киләчәк, газиз дин кардәшләрем, бу дөньяда бер нәрсә дә эзсез узмый. Аннан соң шаккатабыз, хәйран калабыз, карале, нишләп гаиләләр таркала, нишләп ире белән хатыны арасында тавыш чыкты, нишләп алар берсен бугазларына ябышты, пычакка ябышты тындылар, Ни өчен балалары тыңламый, ни өчен наркоман, ни өчен тегендә зина кылып җөри, ни өчен, ни өчен, ни өчен? Бит бер әти белән әни дә балаларым шундый булсын дип яшәми, тәрбияләми балаларын. Хәләл кәсептән тора, газиз кардәшләрем. Хәләл кәсеп, хәләл ризыктан. Шуңа күрә пигамбәребез салләллаһу аләйһи вә сәлләм йокысыннан торгач, Раббысын искә алып, файдалы белемгә бу көнне ирешергә насыйп ит. Я Раббым, үземә дә, балаларыма да хәерле булган, сәламәтлек китерә торган, тынычлык булдыра торган малга, ризыкка ирешергә насыйп ит, дип шуңа дога кылган. Аллаһы Тәгалә һәрбарчаларыбызга да үз тырышлыкларыбыз белән Раббым хәләл маллар кәсеп итеп, балаларыбызны, оныкларыбызны тәрбияләп, күркәм картаймыш көннәренә ирешкәндә, безнең, өлкән яшьтгә ирешкән кешеләрнең урыннарыбыз, балаларыбызның яшәгән нигезләренең түрендә, аларның кадерендә булсак иде, Йа Рабби! Өченчесе, Пәйгамбәребез салләллаһу аләйһи вә сәлләмнең догасы, үзең тарафыңнан кабул була торган изге гамәл кылу мөмкинлеген насыйп ит, диде. Ә нәрсә соң ул изге гамәл? Монда әти-әниләребез утыра, дәү әти-дәү әниләребез утыра, Изгелек кылыгыз дигән сүзне ишетәбез, кайберәүләр куркып та куя ул сүздән. Изгелек дигән сүзне аңламыйчан гана теге әүлиялар дигән сүзне искә алалар, изге бәндә иде дип шушы зиратларда дәфен кылынган, җирләнгән, теге борынгы ташлар астында яткан абзыйларны, әбиләрне, апайларны күз алдында тотып, менә алар изге булган дип аларны фәрештә дәрәҗәләренә күтәрәләр. Ә нәрсә соң ул изгелек? Изгелек газиз кардәшләрем. Изге барыбыз да була алабыз. Изгелек кылсак. Ә нәрсә соң ул изгелек? Изгелек яхшылык кылу. Синең янәшәңдә булган кешеләргә, хатыннарыңа, балаларыңа, оныкларыңа, туганнарыңа, күршеләреңә, Дус-ишләреңә, дин кардәшләреңә һәм башка милләт вәкилләренә карата усаллык күрсәтмичә, начарлык кылмыйча, ярдәмчел булу. Ләкин аны да дөрес аңласак иде. Әгәр дә бер кеше, тукта әле, алып кайт, башымны төзәтергә миңа бер теге бер Бутылка бирде дисәң, бу изгелек түгел. Бу Аллаһының ләгънәтенә ирешү. Аллаһының әмеренә каршы килмәгән файдалы эшләрне кылу эшләү газиз дин кардәшләрем. Һәрбер мөмин мөселман Аллаһының барлыгына, берлегенә инанучы, изгелек кылырга омтылып яши. Яхшылык кылырга омтылып яши. Безнең әби-бабаларыбызның әйтә торган сүзе бар иде, Изгелек кылсаң, суга сал да оныт инде син аны, дип. Уң кулың изгелек кылганын сул кулың күрмәсен дип әйтә иделәр. Рия булмасын өчен. Показуха булмасын өчен. Мөэмин мөселман да тырыша, бигрәк тә Рамазан шәриф айларында, изге айларда, изге кичәләрдә мөмкин кадәр күбрәк савапларга ирешергә омтыла мөэмин мөселман, әмма изгелек өчен махсус көн билгеләнмәгән. Яхшылык кылу өчен махсус көн билгеләнмәгән. Берәүләр әйтергә мөмкин, каян инде, үземдә хәлем хәл бит, каян табыйм инде мин, хаман теге ярдәмгә акча сорыйлар, сәдака сорыйлар, юк. Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйткән, әт-тәбәссум садака. Үзеңнең дин кардәшеңә елмаеп карасаң, ул да садакадыр. Садака нәрсә? Аның савабы, әҗер савап бит, бихисап сансыз әҗерләр. Имататул аза ани тарикы садака. Юлда башкауларга кымаучаулап яткан ташны хәлеңнән килсә күтәрә алсаң, аны шуны иелеп, бөгелеп, шуны кырыйга алып куйсаң, ул да садака.

Зыян китермәү изгелек, газиз дин кардәшләрем. Әмма хәзерге вакытта интернет дөньясында күпчелек кеше яши. Интернет заманасы. Әбиләребез, әниләребез, апаларыбыз да шунда, ирләребез дә шунда. Өйгә кайталар да, ире теге тарафта шунда утыра, хатыны икенче якта утыра, шул телефонга бирелеп, балалары өченче яктан нәрсәдер карап утыралар. Һәм менә шунда, шул интернет дөньясына керсәң, шундыйларны күрергә мөмкин. Бигрәк тә шәһәрләрдә. Кибет янәшәсендә, кибет ишек бусагасыннан да фәкыйрь бер әбиең кулын сузган әби йөзен башын иеп, оялып басып торучы әби янына берәү килеп баса да шул, үзен мәшһүр булырга теләүче, Бер колбасамы, казылык яки анда бер ипи алып бирә ала да, менә кара әле, менә мин сиңа шушы, карагыз, мин нинди изгелек кылам, менә карагыз, шушы әбигә шуны бирәм, шушы бабайга шуны бирәм, карагыз, нинди игелекле мин, карагыз, нинди яхшы мин, карагыз, сез дә шундый булырга тиешлесез, дип рия, показуха. Изгелекне бөтен дөньяга фаш итеп, менә карагыз әле, нинди игелек кылучымин дип кешеләрнең теленә кереп макталырга теләгән кешеләрнең, яшьләрнең саны биниһая артып китте. Ә безнең дәүәниләребез, дәүәтиләребез изгелек кылса, аның кылган изгелеген, ул кылган изгелеген башкаларга сөйләп йөрмиләр иде. Омар радияллаһу анһу хәзрәтләре үз җилкәсендә Мәдинә шәһәрендә яшәгән факирләрнең йортларын табып, шуларга һәр төнле ризык ташыган, капчык-капчык он күтәреп йөргән. Шунда аның ярдәмчесе Я әмирәл мөминин, әй мөминнәрнең җитәкчесе, әмире, ярдәм итим инде сиңа дигәч, Әй кардәшем, Аллаһы Тәгалә каршысына син гөнаһларымны минем үз җилкәңә салып алып бармыйсың бит, дип аңа җавап кайтарган. Ә бу кеше җаһилият чорында яшәгәндә баласын тереләтә күмеп куйган иде. Исерек иде. Әмма исламны кабул иткәч, аның холкы үзгәрде. Һәм Аллаһка тәкъвалыгын күрсәтеп, изгелеген, шушы менә төннә, кешеләр күрмәгәндә төнен, үз җилкәсенә капчык-капчык он күтәреп ташып кешеләргә таратып йөргән. Һәм кайчан беләләр ул Омар булганлыгын, таратып йөргән шушы изгелек кылучы дип? Иртәгесен фәкыйрьләр. Ишекләрен ачып ишек бусагасында капчык күрмәгәчтен хәйран калганнар һәм шунда хәбәр ишетәләр, Бүген иртәгесен төнлә ягъни Әмир әл-Мөэминин Гомәр хәзрәтләре вафат булды дип хәбәр таралган. Газиз кардәшләрем, Коръәни Кәримдә Аллаһ әйтә, Йә әйюһәлләзина амән вә амилус салихәт. Әй иман китерүчеләр һәм изгелек кылучылар, яхшылык кылучылар, ярдәм итүчеләр. Икесен бер тигезлеккә куя Аллаһ Раббыбыз, иман һәм изгелек, газиз дин кардәшләрем. Иманның шулай күрсәткече, башкаларга, тирә-янда яшәүче, тирә-юньдә яшәүчеләргә ярдәм күрсәтә алуыбыз. Дөрес аңлагыз, һаман акча белән генә дә түгел, яхшы мөгамәлә. Яхшы мөгамәлә, газиз дин кардәшләрем, талашмау, кычкырышмау, сабырлык күрсәтү, ярдәмчел булу, шул вакытта, иншаАллаһ, Аллаһының рәхмәтенә ирешербез. Менә шушы дога, хөрмәтле абыйларыбыз, апаларыбыз. Ул миңа да, сезгә дә, барыбызга да кагыла. Без адәм балалары. Кайвакытта шушы фани дөньяда яшәгәндә Аллаһны түгел, үз-үзебезне онытып җибәргәнебезне дә сизми калабыз. Әгәр дә көнебез хәерле, уңышлы, бәрәкәтле узуын теләсәк, булуын теләсәк, Менә шушы Пигамбәребез салләллаһу аләйһи вә сәлләм хәзрәтләренең догасын өйрәнеп, телдән генә түгел, ихластан, чын күңелдән аңа җиткереп шушы көнгә максат итеп шушы догаларны куйсак иде. Шул вакытта, инша Алла, Аллаһы Тәгалә һәрбарчаларыбызны үзенең рәхмәтенә, ризалыгына, рәхмәтенә ирештерә биизниллаһи тәгалә. Ил көннәребезгә Аллаһ Раббыбыз тынычлык бирсен. Хөрмәтле әтиләребез, әниләребез, дәү әти, дәү әниләребез. Аллаһ Тәгалә әти, әниләребезнең, дәү әти, дәү әниләребезнең догасын кабул итә, иншалла, менә шушы изге Рәҗәб айларында, үзебезне дә онытмыйча. Балаларыбызга, оныкларыбызга изге теләктә, хәер-догада булып, иң хәерле догалар белән генә Бөек Раббыбыз Аллаһы Тәгаләгә, Аңа ялварсак иде! Һәм шушы доганы, иртәгесен уянгач, ничек кенә авыр булуына карамастан, иртәгесен ай-һай җиңел түгел, анда үз-үзең дә күрәсең килми әле кайвакытта, әмма шуңа карамастан, үзебезне кулга алып, Аллаһны зекер итеп, бисмиллаларыбызны әйтә-әйтә урыннарыбыздан торып, ачуланмыйча, күркәм сабырлык белән Аллаһны зекер итеп, Раббым, шушы көнне күрергә насыйп иттең, кояшлымы ул, яңгырлымы ул, карлымы ул, карсызмы ул, җепшек кармы ул анда,

Ягъни, Вә гамәлән мутәкаббәлә дип догада булырга һәрбарчаларыбызга да Бөек Раббыбыз насыйп итсә иде. Рәҗәб айларында да нәфел уразаларыбызны тотып, унбер айның солтаны булган мөбарәк Рамазан шәриф айларына әзерлек күрсәтеп Раббым, шушы Рәҗәб айларында чәчкән орлыкларыбызның уңышларын Раббым нәтиҗәсен Рамазан шәриф айларында хәерле нәтиҗә буларак җыерга-тупларга